sekusangana nevanhu vari vatano ah, zvinhu zviri kuendeka zvichiratidza kuti zvinhu zviri kufamba aino pane zvimwe zvinhu zvatinogona kunge eh, tisina kugadzirira kuti zvinogona kudaro but nyasha dzine zvadzinongoita so kuti zvinhu zvifambe zviite zvakanaka ndogara ndichitaura ndisati ndaenda kure kuti usanyanyonetseka nezvinenge zvaitika muupenyu hausiwe wega hausiwe wega hama yangu eh, vanhu vari kupindana nezvakawanda wanda zvakawanda zviri kunetsa zvakawandawo zviri kufamba the devil also tries to manipulate people so that they live kutenda muna kristu vapedzisira vakufunga kuti kudenga hakuna mwari hako but im here to tell you kuti god is still on the throne uye mwari havachinje nekuti zvinhu zvaoma havashanduke nekuti zvinhu zvakanaka kana kuti zviri kukunetsa he still god no matter what happens in your life he remains god he remains elohim he remains uh, uh, el gibor no matter eh, what the devil is thinking or saying concerning him. I'm here to tell you that the devil is always lying. He is a liar. He's the father of all lies. Hakuna chakanaka chinobva paari, hakuna shoko razvokwadi rinotarisirwa kana kuti rinowanikwa mumuromo make. So ndo paunofanira kuzvibvunza kuti whose report will I believe? yajehovha here kana kuti yavanhu kana kuti yasatani ya because maripoti anouya akasiyana kune avanhu anogona kukutsimbirira because they are jealous of you yasatani inotongouya yakangobhendesa zvinhu kuti ungoti kudenga hakuna mwari iro bhaibheri robva rati benzi ndo rinoti mumwoyo maro kudenga kana kuti mwari hako so yajehovha iya ya, ukatenda muna kristu saiye the author and finish of our faith anokuratidza zviri zvechokwadi so thank you so much hama neshamwari kwauri ikoko inzwa kugamuchirika inzwa uh, uvepo hwamwari zvakaoma kudaro but i pray kuti panopera this uh, uh, live unenge waitirwa zvakanaka zvinhu zvinenge zvakubuda zvakuoneka neimwe nzira so let's open our bibles to the book of genesis chapter 37 vhesi ya 9 nhasi ndauya ndati ndoda kutaura about the five peas of life

Ah, ndoda kuti tojamba toenda pavhesi 18 and 21 ah, vhesi 18 and 21 pamwe unozoverengawo uchibatanidza nyaya yacho and, they, and when they saw him at a distance and before he came near them they plotted against him to kill him

uh, genesis 41 verse 41 to uh, uh, 44 nyaya yandauya nayo inyaya yajosefa vazhinji tinoiziva uh, kana uchimboverenga bhaibheri uchimbonzwawo kushumirwa inyaya yakashumirwa pakawanda eh, eh, yezvakaitika mulife majoseph but ini ndati uh, pane kutsvagurudza panyaya yajosefa i have five ps that i saw dzinorelata to our lives as people uh, chekutanga ndechekuti the first p is the promise of god upon your life inogona kuuya ine dream inogona kuuya iri vision inogona kuuya iri word of prophecy inogona

Who are you going to be or who are you? Who will you be in the next 10, 15, 20, 30 years, 40 years to come? Umbori ani wakamira papi uchiita nezvei? Ndo pane nyaya yangu ipapo kuti eh, ndatarisisa mulife maJoseph chaakavengerwa was a dream ndo pekutotangira ipapo ndopane promise yake ndopane purpose yake ndopane pari kuburitsa zvemangwana rajoseph unoona kuti iye anongotaura dream but the father interpreted it oh, madzikoma chaiwo akatozviona kwaienda chiroto muridzi wedream anga asati akutonzwisisa zvazviri kureva because iye aingoona angorota but haana kuziva kuti it was god speaking to his life concerning tomorrow kuti surely vemhuri yako vemhuri yako they will come and bow they will come and ask for assistance from you they would want your influence kuti ibatike unomboziva here kuti papromisi yawakapiwa namwari kana kuti kwaunonzi unofanira kuenda your destiny zvine chekuita nemhuri yako zvine chekuita nenharaunda ne, ne yaunogara zvine chekuita nerudzi kwawakabereka kana kuti kwaunobva but ukarasa promisi yamwari palife yako zvinhu zvinoenda nepasiripo so the first thing that is to identify Promise yaMwari kana kuti purpose yeupenyu hwako iwewe ndeyekuti uite sei? Never allow yourself to live like a preacher when you are not a preacher. That's not part of your life. Kana wakanzi uri business person ndozvauri izvozvo. Kana wakanzi uchava, uchava ne, ne, a, a president that's who you are. Uchava ameno a politician. thats who you are ndokwako ikoko usade kuti mumwe munhu ararame muleni mako even iwewo wacho usatsvage kuda kurarama muleni yemumwe munhu ndo paya pandino pandinoita sendinopokana nevamwe kuti ndiri kuda ku kuwana mareplicas should i get maphotocopies angu in this life

usade kurarama life isiri yako ndava ucharwa hondo dzisiri dzako where god has purposed you to be ukanobuda ukada kurarama life isiri yako provision protection yamwari inenge isiko because that's not where god said you will be so vanhu vakawanda vane problem yekuzoenda kuda kunorarama life dzisiri dzavo kana kuzoita zvinhu zvisiri mulevel kana dimension yavanofanira kunge vari dzidza kumhanya mulane mako waitirwa zvakanaka bata chivimbiso bata shoko rechiporofita bata izwi rajehovha number two joseph found himself in the pit a pit is a place of dead things gomba ndere marara gomba ndere kuviga munhu makomba nde hatinocherera uh, uh, uh, matoilets kumaruzevha there is nothing uh, uh, uh, uh, pleasant chinogariswa mugomba hakuna inzvimbo yezvinhu zvakafa kana kuti zvinhu zvisina basa zvinhu zvekuraswa but unofanira kunzwisisa kuti in life there is a time yaunogona kupfuura nemugomba kana kuti environment inoratidza gomba pauri inenge iri season inoita sekunge zvinhu zvakanyarara time iyoyo even mwari vanoita sevasingatauri even ukakumbira maprayers kune vanhu vanoita sevasingakunzwe unenge uri panguva yemugomba thats when you need faith you need to exercise faith you need to believe and to hold on to the promise of god because the bible says the promises of god are yes and amen whatever he said that you will be surely it shall come to pass but time yekupinda mugomba itime inorwadza because ukasashinga ukasamira zvakanaka unogona kutomedzwa negomba ukasazobuda because ndo time yaunosangana nemiyedzo imboimajina kuti mupfungwa dzajosefu chii chaiitika the people that you were supposed to bring food to ukanoverenga vanostada nevanonzvera magwaro vanotaura kuti distance yaakafamba it was about 20 kilometers uchiendesera madzikoma chikafu people that will not appreciate instead feel threatened by the dreams that you had dzawanga usina control nadzo but it was just god speaking to your life so kune vanhu vanova threatened neremangwana ne, ne, ne rako ravanoziva kuti ivo vanenge vari pasi pako no matter what they are going to do they will be palevel iri pasi iwe uri pamusoro so vanogona kutanga kutokurwisa iwe usati wakutombonzwisisa kwauri kuenda ndosaka ndati chekutanga bata purpose bata promise of god in your life so that paunenge waakufamba every time when you face persecution you reflect and see uone kunzwisisa kuti iwe umbori ani who are you who allowed you to be where you are kana mwari vari mwari vachiti handikusiye zvinoreva kuti even ukakandwa mugomba rakaita sei god will be with you varimo vatori mubhaibheri vakatombokandwa mugomba remoto vamwe vakakandwa mune aiva neshumba but because they knew mwari wavaiseva kuti ndeupi uye anoita sei our god just needs faith from you just believe

vakataura shoko iri kana riri shoko rechiporofita kana riri izwi rawakaverenga mubhaibheri bata whether its logos or rema hold on to that word because iye anenge akakuudza shoko iroro anoziva where you are going ndo paunenge uri mugomba uchitaura the footsteps of the righteous are ordered by god

but don't get too comfortable ndava pakurefresha nepakuita uh, kumbodzokedzana kwefungwa you are catching your breath before another temptation or another test comes you pass through a season inoita seyakunyevenutsa zvinhu joseph became comfortable in potiphas house ndine imwe mharidzo yandakamboparidza yandaiti potiphas house is not my house pane time yekumbonyevenuka yekuita kunge zvinhu zvasununguka but hazati zvanyatsoita but zvinoita sezvambo the storm is calm it's no longer raging as it was but after ipapo paunofanira kuchenjera ndepekuti wapinda mumba wapinda museason yekakumbozorora mbijana before another test watch and pray usa usavaraidzwe nekuti wa waku zvinhu zvaita sezva sezvava soft mbichana ziva kuti izvo pane mhepo iri kuuya pane kuri kufanira kuendwa that's number two pane desti potifas house is just like a layby Palabor hapasi pa destination pako. You, ju you are just there to stretch your legs to catch your breath kumborefresha kumbonzwa kuti body iri, iri sei inzvimbo yekakungozororera mbijana but rwendo rwuchiripo so never ever get comfortable in potiphas house because uk, wa, the, the moment yaunotanga kuva comfortable ndopanouya mai uh, mukadzi wapotifa ipapo potifas house inogona kukubruwira a storm that you never expected ende kana usina kusimba it can take you down imagine kuti munhu apinda mumba ari kushanda zvakanaka but koita mumwe anosvika papfungwa dzekuti ayewa uyu anofanira kugadziriswa anofanira kuitirwa zvakadai ndofanira kungomeka shuwa kuti zvandoda zviite ndo zvinoitika mumba mapotifa wakambozviona kuti unogona kunge wabva kwese uko kwawanga wasi wakuita zvawakuita wasangana nerimwe group whether nderekunamata kana kuti pachechi pamwe pawamboenda two minutes unotanga unogamuchirwa nevanhu vanoita sevane rudo because hausati wastudya environment wobva wafunga kuti haa ava ndivo chaivo vekufamba navo kune vakazhangandira zvekuti vanokugamuchira vano vamwe vanhu vasati vasvika pauri vagoinfluencer your thinking before anyone else be very careful of those people thats the season yemapotifa kuti mudzimai wapotifa aiona josefa achishanda but nekutrustwa ne, ne kwanga kwakuitwa mukomana ivo vakaona sekuti whatever that i'm going to say he will obey not knowing kuti munhu ane promise yajehovha ah, i like how joseph responds kuti mambo vakanditendera kubata zvese kuita zvese but not you chii chaitika ndo patiri kuti ukaramba uchirangarira the first p the promise or the purpose of god upon your life There are certain things that you will not do, not because you cannot do them, but because you remember the promise. You remember kuti journey haisati yapera. Tichiri kurova rwendo, tichiri kuenda mberi. So our, our, you don't allow any distraction that comes your way. You don't allow any distraction kuti inyatsobata pfungwa dzako itore simba rako rese no unotozviona ukurumidza kuziva vaona kuti right panapa uyu akuuya akuuya kuzonditsausa so be careful of getting comfortable in potiphas house never allow yourself to be too comfortable palayby even matsotsi anogona kukurwisa palayby matsotsi anogona kukuvinga point yekuti unofila comfortable pazvese no no no no no no no uri kuzorora but there is a storm coming be prepare yourself elija chaiye anosvika patime yaakanzi idya muka udye odya orara futi onzi muka udye because rwendo rwuri pamberi apa you need to prepare yourself though he was in a zone yekuti aigona kungoti hako ndisiyei ndigare ndiri pano but nekuti there is a, there is, there is a destiny inofanira kusvikwa there is a purpose inofanira kuva fulfilled there is a promise that has to come to pass mwari havakubvumire kuti ugare mumba mapotifa nekusingaperi because potifa will not be able to make you a governor kune kunofanira kuendwa kune kunofanira kusvika kuitira kuti uh, dream rakaonekwa revanhu vachipfugama vachi, vachi rizadzikiswe but that cannot be done wagumira palabour that's number three that's the third p the fourth p is the prison uri kuona here kuti kubva pakuita kunge ambozorora mapotifu ambobva mugomba from the pit ndobva aenda potiphars house from potiphars house ndobva anopinda muprison wamboenda kunge wazora ndisandati pane zvinenge zvichiuya ndava hausati wasvika mujere mune zvese mune mhondi mune mbavha mune makororo mune matsotsi mune vanonyepa mune vanodii mune zvese

mujere imomomo unoziva kana uchiti mwari aida kungo kuratidza kuti une favor joseph arimo imomo anosvika pakutoitawo mukuru wevamwe chitori chiporofita chekuti munhu kana abuda anenge ari paposition yekutonga kana kuti position of authority favor yamwari haina kumira nekuti joseph ari muprison Favor yaMwari haina kumira nokuti Joseph akakandwa mugomba. Favor yaMwari haina kumira nokuti Josefa apinda mumba maPotifa. But I want you to see this. Mumba maPotifa imomo kuti Josefa atize zvinotoda iye kusumudza makumbo ake achimhanya kutiza from what what is coming towards him to divert attention yake

mujere imomo ane zvaaitoitawo zvaiita kuti life ite inoreruka you play your part until vakomana varota hope hona zviri kuita mwari chapinza joseph munyika yaari ihope muprison mu chichamuburitsa muprison ihope do not lose your concentration do not forget the promise the purpose of god chakamuita kuti avengwe ihope chaita kuti apinde mujere imomo mari ihope dzakarotwa kare chichamuburitsa mujere imomo ihope futi chichamugadza pachigaro cheauthority ihope futi mujere imomo vakomana vanorota hope anotanga kududzira otaura zvese obva audza mumwe mashoko anoti wozondirangarirawo sei josefa achitaura mashoko ekuti wozondirangarirawo kumunhu akanzwisisa level ichanoopareta nayo munhu ari kubuda kuti anenge ari padhuze nenzeve yamambo zvaanotaura zvinonzwikwa namambo pane zvichaitikawo ndirangarira but anotombonomukanganwa kukanganwa munhu akakududzira hope kana uri mujere kana uri panguva yekumanikidzwa vashoma vanoda kumira newe vashoma vanokurangarira tarisa life yako izvozvi paunomboshaya mari chaiyo yerent people that you helped they are nowhere to be seen they are nowhere to be found chii chiri kuitika vanhu vanokanganwa vanhu vanovarairwa ndo zvinoita vanhu but mwari haakanganwi uye mwari haavarairwi anoziva nguva nemusi i always say this that god is never late but god is always on time the only difference is there is kairos and chronos god's time and man's time dzakasiyana when god says now you are blessed achitotaura kuti you are blessed izvozvi pachinozomanifesta in our time it might be two days it might be 10 years it might be one hour it depends nemamirira azvo but patime iyoyo yauri kumirira kuti zvimanifeste ndo panofanira kuonekwa faith ndo panofanira kuonekwa kuchengeta shoko david unobva kuti shoko renyu ndakarimiviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai i believe kuti joseph ndo zvakauya maari sadavid kuti no i've got a word riri mumwoyo mangu i cannot do this nemukadzi wapotifa let me run away Shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. So when you are in that season yekumanikidzwa prison ingori time it's a place of discomfort it's a place where you have to reflect so much because unenge uchinyatsoona kuti kuri kuenda nyaya nekuri kufamba kwemazuva ndopaunotanga kuzoona kuti zveshuwa here pane anomira neni here ndopaunozotendeuka wonzwa waziva kuti vanhu vanotenda kuna mwari vanorarama nekutenda the just shall live by faith vakarurama vanorarama nekutenda uye the footsteps of the righteous are ordered by god chero zvikaoma sei ingoziva kuti mwari vanewe vane zvavakavimbisa vane zvavakataura in your life as long as asati adzoka akakuudza kuti i have changed my mind that word still stands that word will come to pass but chinodiwa pauri its faith zvinozoitika zvinozoitika kusvika mambo varota hope uri kuona here kuti vanofanira kukurangarira vakazoita sevanokanganwa mwari nekuti wakabatira pachivimbiso chake anozogadzira dzimwe metsi dzinoita kuti vakurangarire neimwe nzira mambo vanosvika pakurota hope hope dzigoshaya mududziri my goodness im saying to you kambani iyoyo iri kukuona kunge usiri chinhu ichasvika pekuti lev zvinhu zvinogona kubhenda and the, camp, the whole institution kana kuti kambani igoshaya anozviita kusvika uye akambobatsirwa ataura kuti no pane mumwe murume kana kuti mukadzi akandidai rangarira ziba david wasvika panguva yekutaura kuti hakuna here wemba yasauro wandingaitira zvakanaka nekuda kwajonathan ndo panozoitawo panozopepuka vozoti ah uriko asi chirema unoona zvinoita vanhu people even will, will, will, will always put a tag on you david haana kubvunza kuti pane anoona here ari bofu here akaremara here kati anongoti ariko here wemba yasauro wandinoda kuitirawo zvakanaka nekuda kwajonathan but anopindura unototaura kuti ariko asi chirema there are people who always want to pull you down even wasvika pakurangarirwa even wasvika pakuti pa, pa eh, eh, mwari vati aiwa apa paa pako kune vanongoda kungotaura zvinhu zvisina basa Joseph anozosvika paanosheedzwa ndava chiroto chamambo chatadzika kududzirika. Zvinoitika zvozoitika ndo patinopinda mu the last p the palace tabva from the promise of God into the pit Potiphar's house the prison now we are in the palace tasvika manje padestiny yedu ha my goodness never ever lose hope unonzwa bhaibheri chiti kuna hebrews now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen

unacho chaunoziva chaunotenda kuti mwari ichi akambondiitira saka chii chingazokuparadzanisa nerudo rwamwari chii chingazokubvisa papromisi yamwari nhasi uno iwe when god has moved with you all these years god has been so gracious with you

look for Jesus. Don't mind how big the storm is, but look for Jesus. Because when you see Jesus in the midst of the storm, zvinhu zvese zvinodzokera panzvimbo ndava musharukwa anongoti peace be still nature inoresponda paanotaura you don't need to shout

thats jesus asingafi akashanduka imagine kuti kubva madzikoma achipanduka jesu anaye ana, ana, ana, ana josefa pese all the way god is with joseph ikoko kutoti apinzwe mugomba kuzouya vanomutengesa kwaitova zvaitova neumwari mukati kuri kumuedza kumubvisa muenvironment yemadzikoma so that chiroto chakaonekwa kana kuti zvakarotwa zviite come to pass ukaitarisisa nhau iyoyoyo vazhinji vanoremerwa neseparation

ukasanzwisisa kuti ruoko rwamwari unogona kurwisa period yeseparation wozotoona kuti ndiwo wanga uchirwisa your destiny no one else was fighting your destiny but it was you zvandinogara ndichitaura kuti vamwe hautori na mweya yetsvina but iwe ndiwo uri kutoreplace mweya yetsvina because you are fighting your destiny When God is trying to separate you from people that are pulling you down, iwe unoramba uchivadhonza. Let me give you an example. Kana Mwari akuvimbisa something, unofanira kuunderstanda kuti akuvimbisa zvekuti mese mwi ubude nevaunobuda navo here kana kuti akuvimbisa kuti unge ungori wega. The Bible says Abraham achiri kunzi Abraham buda munyika yamadzibaba uende kwandichakuratidza God never said take along lot nababa vake ukanostada zvakanyatsonaka chaizvo uchaona kuti god was not doing anything period yanga ina terror period yanga ina lot anozonyatsotanga kutaura naabrahamu zvakasimba when everyone vakanga vasingafane kunge varipo vasisipo when terror had died when lot had left akunogara kusodom and gomora kwaanga akugara kwaakaona kunge kune mafuro manyoro chii chaitika mwari vaida kuti abrahamu aseparate himself because kwaida kuendeswa abrahamu imboimajina kuti loti dai anga aripo abrahamu obva ataura kuti mwari vanditi ndiuraye isaac what was going to happen this is a family member ka ari kunzwisisa unoziva pane zvimwe zvinhu zvekuti mwari anokubvisa pavanhu kuitira kuti kana oita zvinhu vanombokupa kakurizina kenhema kaya kaya vaite vashoma Joseph was separated akanogara kuEgypt kusina wehukama but because denga ranga rakamuvhumbamira favor was upon him even ari mujere anga angori nefavor even ari mumba mapotifa anga angori nefavor chii chaitika because mwari anenge akubatanidza akufambisa zvidhori ari ega pasina help yaanyone chiri kukunetsa mudikani pari zvino its youare surrounding yourself with people that tell you what you want to hear. People that do not encourage you to go a step further. Uri kuzviunganidzira vanhu vanotaura zvaunoda kunzwa zvinokunakidza munzeve but zvisingaite kuti usvike kudestiny yako. pese paaipinda mugomba paaizopinda pamba papotifa nemujere nemuni uri joseph ari kupurunwa kuitira kuti paunonogara pachigaro you will know kuti handigadza panapa ndiani mulife mako uri kuziva here purpose yako ndati tataura ne about the five ps purpose or promise of god upon your life number two paunenge wabva ipapo uchapinda mugomba its a season yekumboshekwa number three uchanopinda uh, josepha tati akabva apinda mupotifas house iarea ye yekungorefresha yekuti umbotura mafemo mwari achiziva kuti pamberi apo another storm is coming a hurricane is on the way but chimbofema chimbodya chimbokoka simba kuitira kuti kana mhepo yako uye haikuzungunutse inokuwana wakasimba usaite zvekutamba nemhepo yemukadzi wapotifa yanga yauya iyi ukazviitirwa mukurarama its something chekuti ronda iroro rinogara mulife mako nekusingaperi imboimajina kuti chii chakazoitika joseph paanodzoka akupiwa magarments ese ayakupfekedzwa ring akugariswa pachigaro cheauthority mudzimai wapotifa anga akuti chii anga ofungei munhu wapa authority ka but joseph hakuna kana zuva hwani raanombofunga kuti ndaigona kudzoreredza because unenge uchiziva akuisa ipapo paanopinda muprison the fourth p is the prison that is the promise pit potiphar house prison and the palace the last place is the palace palace ndo season yaunenge wakunyatsoona kuti right ndasvika mudestiny mangu ndakuoperata mudimension yedestiny rangu chairo mwari akuzodza akugadza pamwe chete namachinda akubvisa muguruva akubvisa panoshoreka so these are the five peas of life but chikuru ndechekuti pese paunopindana napa never forget the first one that is the promise or the purpose yawakapiwa namwari promise of god in your life ndei that dream that vision that word ndambotaura ndikati pamwe rakauya riri shoko rechiprofita handizive pamwe wakaverenga mubhaibheri handizive the fact yekuti rakatotaurika richibva kuna mwari chiroto chajoseph changa chisiri chavanhu chaitova chedenga chingoziva kuti he watches over his word to perform it so mudikani pauri kurarama in your life Dzidza kuita zvinhu zvako uchiziva kuti une kuri kuendwa, une chawakanzi uite, une zvaunofanira kuachiva. Kukunda kwako iwewe, kukunda kwemhuri yako, kukunda kwedzinza rako, kukunda kwekereke yako. I know havasi vese vachabene vanoona zvakanaka pauri even ari mwari ari kutokuitisa never ever think kuti the, the prison uh, uh, uh, uh, season inongowanikwa chete kune vanhu vaunofunga kuti vanokuvenga vari outside the church vanhu vari muchechi imomo vanogona kukucreatera jere uri muchechi mauri imomo

jeremaya unobva watiye anonzi i knew you before you were formed in your mother's womb zvinoreva kuti promise kana kuti purpose yelife yajeremaya yakatozadziswa asati azvarwa its the same with you unofanira kutsvaga kuziva kuti unombori ani usangomhanya mhanya kwese kwese uchabatsira vanhu kuita mavisions avo uchisiya yako ndambotaura ndichitanga ndikati hausi copycat yemumwe munhu utori original pauri ipapo saka kana uri original chii chaunofanira kuita in life chii chaunofanira kuzadzisa muupenyu hwako usafe wakabvuma kuva a duplicate of someone uchisiya chinangwa chawakazvarirwa chawakasikirwa namwari wako ndo chaunofanira kurarama wozadzisa ichocho hazvina basa kuti vanhu vari kuti aiwa wanga wachifanira kuti zvakati people will come to you and tell you different things kune vanotokuudza vanotokuudza maadvise ekuda kukutsimbirira there are those that will come to want to purpose yavo iri yekuderaila the whole thing ukasazvichenjera imagine kuti joseph anopandukirwa nemadzikoma what is wrong kuti mwana wamai venyu ndiye wamungapfugamira than kupfugamira mutorwa but unoziva kana mweya wakaipa wangouya so unovengwa pausingafani kuvengwa when you are trying to do the right thing they will find something chekungoti akuzvikudza kana kuti ari kuda kuzviona songa ari nani patiri asi mudikani chandokusiyira as i conclude ziva promise yamwari muupenyu hwako akamboti chii akati uri kuenda kupi mukufamba ikoku uku usatore munhu wese famba neari ku, ari kufambirana nevision yawakapiwa tera nalot they are not part of the journey ndiwo wangoda kuvakokorodza but mwari haana plani navo ndosaka uchiona kuti even kutosevhewa kwaloti anotenga atotaura naabrahamu because muplani yamwari loti hamo he is not part and parcel of abraham's journey he is not ndiye akangoda uchenjere kudhonzana nevanhu vanokupula down uchenjere kufamba ku, ku, nevanhu vanokutsimbirira hazvina basa yambova shamwari yako for 10 years when god says it's your season to move out it's your time to explode kana ya time yako yekunyatsochiputika chaizvo mudimension yawakanzi operate in ine pamwe paisingade vanhu ndava vanhu vanhu vawakakura navo vanogona kusanzwisisa zvauri kutaura because vane maonero avanokuita ka and you can't blame them ndava madzikoma ajoseph aiti mfanha anoda kuzviu anoda kuonererwa there's something happened to david david ari kubvunza zvakanaka naka kuti anorova munhu kana kuti anoaccomplisha misheni anopihwei vanhu vanotanga kurwisana nadavid madzikoma madzikoma ari ngorepresenta vanhu vepadhuze even ukatarisa iko zvino izvi vanhu vanonetsana even mumaministries eh, mumadepartments avasi its very rare kuti weasharing anono da kudzingisa munhu ari kupraise and worship vanongomarana pachavo vari kwavari ikoko kana vari vafundisi vanongomarana vari vafundisi kana vari vavhangeri vanongomarana vari vavhangeri ndo vanhu vepadhuze newe ipapo iwo madzikoma adhavhidhi kusanyara kuti mazuva ese mufiristiya waingobuda goriyati achitaura zvaanoda vaitovawo mugrupu revainohwanda but pauya ari kuti izvo inini ndoda kumbotraya because ndine, ndine wandakazomboswera naye type iyi iri kutaura iyi anodhila nayo but ivo vanobva vaona sezvisingaite chii chiri kungoratidzwa kuti vepadhuze vanogona kukuvadza david unobva wati dai zvakaitwa neaibva kunze zvaiva nani but wandaidya naye mundiro patafura iyoyo waunodya naye ukakwidza ukaenda kumberi ukononowana kuti jesu haana kutengeswa nevafarisi nemasadhusi jesu wakatengeswa newaidya trezhara wake ndiye akanomutengesa saka usafe wakafungira kuti ndava panzvimbo pa yakanaka saka ava vengi vese vaenda aa satani wacho akatongwara anotouya pane, pane vari padhuze newe he can even come and influence your spouse bvunza job mukadzi wake chaiye anosvika pakuda kutomufurira kuti dai wadai ufe the devil is so cunning waaivimba naye here here mukadzi anoziva life kuti taka makatanga muri two but anosvika pakuti give up akuda kutokufurira furira job kuti apesane namwari ndangokunhongera vanhu vashoma mukati mo even ukanotarisa iye david ndiani anomupandukira absalom his son wacho anofanira kunge achiprotecta ndiye anopanduka zvinongokuratidza kuti satani haamire kuopareta uye haatyi kushandisa vanhu haatye kuti mwana wako haatye kuti mudzimai wako womurume wako kana kuti ndisekuru wako ndibaba vako akangowana mukana anopinda but ndaakukusiya neshoko rekuti chero waashandisa iwe usakanganwe chivimbiso chawakapiwa namwari zvaakataura kuti uchava ndozvauchava zvaakati uchaachiva as long as wakabatirira pashoko because mwari havamuvhiwe nechimwe chinhu except his word so i pray that as you start a new week may god remember you may god take you to another level zvinhu kana zvanga zvisingafambi ngazvitange kufamba mwari wenyasha ngaapindire pane zvaunobata namaoko because shoko rake rinoti he blesses the works of our hands ichocho chaunobata nemaoko ako ngachiropafadzwe mwari wekudenga ngaakuitirei nyasha till we meet again god bless you love you all